Далан, дьол тааһа Үрэх баһын үһүйээнэ Булчуттар барахсаттар Саха булчуттара Былыр-былыргыттан кииһи, саарбаны сонордоһуоххутуттан төһөлөөх кеҥ сиринэн атаххытын аймаабыккыт, тилэххитин тэниппиккит эбитэ буолла Эһиги Лаамы дьогдьойор саалыттан дьогдьуур хайатыттан илиҥ муораны өҥөйөн көрбүккүт, олус хойуу саарбалааҕынан аатырбыт сахалин арыыга тиийбиккит, таас дьааҥык турууктарын дабайбыккыт, бүлүү тулукааннарын быспыккыт, халыма өрүскэ холомолору туруортаабыккыт, Хоту байҕал арыыларыгар бултаабыккыт, садын, дьэһиэй сирдэригэр тиийтэлээбиккит, амыр, токко, төмтөөн, учур өрүстэри баппыккыт, кэнники Саха сирэ диэн ааттаныах уйаара-кэйээрэ биллибэт киэҥ дуолу уһата-туора сыыйбыккыт. Ханна суохтарай эһиги туруортаабыт ураһаларгыт, Тарпыт, тордохторгут, охсубут үүтээннэргит. Таас дьааҥылар, тукулаан үрэхтэр аар тайҕалар быыстарыгар таһырдьа торҕон бөрүлүү, буурҕа улуйар кыһыҥҥы тымныы хараҥа түүннэргэ кыракый үүтээҥҥит үөрэ-көтө умайан күлүбүрүүр оһоҕун уотугар аргынньахтаан олорон, эһиги туох туһунан санаабатаххыт баарай Эһиги иннигитигэр баҕа санааҕыт, оттубут кутааҕыт кыымынан кыымыныы хайдах эрэ курдук араастаан ирбинньиктэммэтэҕэй, туохха ыҥырбатаҕай? Инникини түстүүр сырдык эрэлгит, ыра санааҕыт туһунан буолара эбитэ дуу, бу кыракый үһүйээн өрдөтөөҥүтэ урут олорон ааспыт, билигин да баар саха булчуттараа «Доҕоор, ити аата эн хайдах буолар быһыыгыный?» диэбитэ ыар нүһэр куолаһынан күрэҥсийбит баттахтаах уһун-сарыы күлүмэлээх, бөҕө-таҕа көрүҥнээх оҕонньор киһи туос турдуйалаах чэйин сыпсырыйа-сыпсырыйа «былыргы сахаларга кырдьаҕас дьон тылын эдэр киһи истибэтэ диэн дэҥҥэ буолара, уол баччааҥҥа диэри биир тылы утары эппэккэ сылдьыбыта ээ. Санаан да көр, бу хаһыытаатар хамсаабат хара тыаҕа, бу үөгүлээтэр иһиллибэт үс сүҥкэн үрэх баһыгар хайдах киһи-хара буолуом диэн чороҥ соҕотох туран хаалыаххын саныыгын Дьэ, дии-даа, бачча сүдү, сүрдээх кэптээх сиргэ хайдах тулуйан-тэһийэн олороохтуом диэн саныыра эбитэ буолла, холто буолбут таба быыһыктаах аҕамсыйа барбыт үрдүк дьарамай киһи Түргэн түргэнник саҥаран сэбигирэппитигэр иннин диэки тоһуйа үүммүт сэҥийэтин убаҕас бытыга сэпсэрэҥнээбитэ. Икки кырдьаҕас этиитигэр тугу даҕаны хардарбакка, саҥа ситэн эрэр эдэр уол оһуордаах ойуулаах, түнэ сонун нэлэкэйдэнэн, тугу эрэ саныырдыы, үүтээн кыракый оһоҕор умайан чачыгырыыр кураанах хардаҕастары одуулуу олорбута. Санаан көр, Биһиги баран хаалыахпыт, эн буоллаҕына соҕотоҕун хаалыҥ, ханан да түү сыстыбатах, арыы саһыл хааннаах улахан сирэйин уол диэки хайыһыннаран, бастакы оҕонньор ылыннарардык салгыы саҥарбыта устар уһун кыһыны быһа биир да иннинэн сирэйдээҕи икки атахтааҕы харахтыаҥ суоҕа, биир босхо бастаах бороҥ урааҥхай тылын истиэҥ суоҕа Кыһыҥҥы уһун хараҕа киэһээлэргэ кураанах үүтээҥҥэр тыас иһиллии чуҥкуйуоҥ, ону эн тулуйуоҥ буолуо дуо? Ээ, ити эдэр киһи дьоҕойоно, быстах санаата ини, кэбис-кэбис, сыыһан эрэрин бэйэтэ да өйдүө, холто саҕынньах сэбигирээбитэ. Хата тукаам, малгын-салгын хоммуммутунан бар, олорума. Уоллара бу да сырыыга тугу даҕаны хардарбатаҕа, икки оҕонньор биллибэтинэн сирэй сирэйдэрин көрсөн кэбиспиттэрэ баччааҥҥа диэри кинилэргэ утары биир да тылы ыһыктыбатах уун улдьаҕай оҕо маннык өһөспүтүттэн бэрэ диэн бэркиһээбиттэрэ сүрү диэн сөхпүттэрэ хайа бу киирэммит ийэҕэр аҕаҕар туох диибит хайа сирэйбитинэн дойду дьонун утары көрөбүт биһигиттэн уолбут ханна баарай диэн ыйытыахтара турар дии Ону биһиги эһэ бөрө ойоҕор соҕотохтуу быраҕан үрэх баһыгар хаалларан киирдибит диибит дуо? Оччоҕут дьон туох диэхтэрэй? Дьонун, аймахтарын араас айыыны саныахтара дии. Эн биһигини, биһигини да хайдахтаах уустук суолга олуйа тэбэргин сыаналаан көр ээ. Ити күһэнэх кырдьаҕас саамай сөпкө этэр. Дьон айаҕын саба туппаккын. Араастаан кэпсии саҥара сылдьыахтара. Эн бастаан кэлэн баран кыратык саҥарсыбыппыт Тан санааҕар тутума, эдэргин, оннооҕор буолуоҕа көрүөҥ. Бары тус-туһунан барбыппыт бэйэҕэр барыстаах. Соруйан көҥөөннөр куһаҕан сиргэ үтүрүллэн мэлийдим диэмэ. Биһиги суобас майгы бөҕө дьоммут. Дойдугар биһигини кытта кииристэххинэ бултаабыт булпутун өлүүлүөхпүт. Сүрү диэн сөп, дойдуга киирдэрбит эрэ өлүүлээн бөҕө буоллаҕа дии. Хайа, аҕата оҕонньор да хомойуо. Биһиги байанайдаах булчуту, күһэнэх кырдьаҕаһы батыһан, син бултуйа түстүбүт, онтон бэрсиэхпит буоллаҕа. Ити курдук икки кырдьаҕас булчут үһүстэрин эдэр уолларын араастаан-ньымааттаан тылларыгар киллэрэ сатыы олорбуттара. Уоллара тугу да хардарбакка саҥата суох, үүтээн оһоҕун уотун тонолуппакка дуулаан олорбута. Кинилэр үһүөн күһүн саҥа хаар кытамнааһына сир-уот ат туйаҕын уйар буолуута улуу добдурҕа саҕана үрэх баһыгар бултуу тахсыбыттара. Саҥа бултаан эрэр эдэр уолу аҕата кырдьаҕас булчукка үөрэннин диэн баһылаан-көһүлээн бултата сылдьыбыт урукку кыттыгастарыгар сыһыаран ыыппыта. Онтон бэйэтэ буоллаҕына кырдьан мөлтөөн-ахсаан, быйыл кыайан, ыраах сиргэ тахсыспатаҕа. Булчуттар бу улуу дьааҥылар быыстарыгар бүгэн турар икки атахтаах иннинэн сирэйдээх үктэммэтэх сиригэр баһылыктара-көһөлүктэрэ, кырдьаҕас булчут ыйан биэрбитинэн кэлэн, үүтээн охсунан, сэптэрин сэбиргэллэрин туруортаан, бултаан барбыттара. Булчуттар уот айаҕыттан олус табыллыбыттара, киһи обургу уодаһыннаах өйүн, абын албаһын билбэтэх аартай хамаандалаахтара көтөр-сүүрэр кыҥаппыт кылыыларын гар кэтэппит кэнтиктэригэр иҥнэн, аспыт күөстүү киирэн охтон өлөн испиттэрэ. Ол аайы икки кырдьаҕас булчуттар Дьэ эбии хоннохторо аһыллан, имэҥирэн, илбэһирэн, кэбис-түксү сөп буолла сороҕу нэһиилгигэ кэнники көрдөрүөх диэбэккэ, өлөрөн-өһөрөн силбиктээн барбыттара. Били этэргэ дылы оһоллоох ойоҕостонон, илбистээх иҥээрдэнэн, иннилэригэр илиҥнээбити иҥнэрбиттэрэ, ойоҕосторугар ойбуту охторбуттара, түбэспити түҥнэрбиттэрэ Уруккута эдэмнээхтик уу чуумпутук им-дьимник турбут баай хара тыа алдьархай ааҥнаабыта өлүү үтүрүөбүтэ. Арай уол өлөрүү-өһөрүү имэҥэр ылларбакка үгүһү бултаатым диэн үлүскэлэспэккэ, аҕыйаҕы өлөрдүм диэн хомойбокко, бэйэтэ-бэйэтигэр сылдьыбыта. Дьоно олус үгүстүк булду-аһы өлөрөн кэбэхтээн киирэн үөрдэхтэринэ, көттөхтөрүнэ, кинилэр үүрүүлэрин үллэстибэт буолара. Хата төттөрүтүн Олус да сэттээхтик сэлиннээхтик кэбилэнэн эрэбит, олус кырсыттан имирис эһэбит дии саныыра. Уол булда дьонуттан куруутун аҕыйах буоларын иһин дьоно кини сүрэҕэ суоҕунан аахпыттара. Оҕонньоттор биллибэт билбэттэр да сэрэйбэттэр да этэ. Баай хара тыаҕа таҕыстаҕына уолларын букатын атын иэйии кууһарын. Хас сарсыарда аайы саҥа кыраһанан бүрүллүбүт тыах Хонуу сыһыы ыраас чэбдик салгын толотааҕы сонун кэрэ айылҕа саҥа уһуктан эрэр сынньанан турбут эдэр эт-хаан кычыгаланыытыгар кыттыһан үөрүү дьол уотунан уолу кынаттыырын, оччоҕо араас кыыл-сүөл кыраҕаһаҕа хаалларбыт суолларын көрөн уол барыларын билэттиирэ уонна уруккуттан билсиилээхтэрин көрсүбүттүү үөрэрэ Тойон тииттэр баай хатыҥнар киниэхэ доҕор буолаллара, икки атахтаах кыбыртахтаабатах аар тайҕатын эҥин эгэлгэ көстүүтэ кэрэттэн кэрэ иэйиилэри үөдэтэрэ. Өлөрөр-өһөрөр, алдьатар-кээһэтэр хара дьайдаах санааны уолтан киэр кыйдыыра, дьон туһунан Дьон дьоно ол туһунан түүллэригэр да баттатан билбэттэрэ уонна уолларын мөҥөн этэн баран бэйэлэриттэн арааран кэбиспиттэрэ «Бачча үгүс бултан эн эрэ мэлийэҕин, сүрэҕэ суох эбиккин» диэн буолбута. Уол куолутунан тугу да утары эппэтэх, үүрүлүннүм диэн хоргуппута, куһаҕан сиргэ ананным диэн хомойбута биллибэтэх. Уруккутун курдук Үлүскэспэккэ аа-дьуо сылдьыбыт, ол курдук кинилэр балачча бултаабыттар, арай биирдэ киэһэ бэркэ табыллан бултаан кэлэн, аһаары үөрэ-көтө күө-дьаа кэпсэтэ, хаһан күөстэрэ-астара буһарын кэтэһэ олорбуттар Куруҥах мас толору симиллибит үүтээн оһоҕо умайан күүгүнүү турбут. Үүтээн иһэ сып-сырдык ипичигэсэбит, эрдэҕэстээх көһөнөх күнүс хайдах бултаабытын кэпсээн-ипсээн күһүгүрээбит. Оттон тааҕы киһитин кэпсээнин истэ-истэ күүһүн күөстүү сылдьыбыт. Ылгын куолутунан тугу да саныыра биллибэккэ кураанах хардаҕастары кыһыл сарбынньах тылларынан салаамахтыыр уоту одуулаан олорбут. Арай ол олордохторуна оргууй аҕай, Оһох кэнниттэн хараҥаттан көмүс биһилэхтээх, көмүс бөҕөхтөөх, сүрдээх намчы илии бэгэччэгэр диэри быган кэлбит уонна күөстэн биир кырбас эти кытаахтаан ылаат, хараҥаҕа киирэн мэлис гыммыт. Оһох уотугар көмүс биһилэх күлүм гынаат сүппүт. Бэйэтин кэпсээниттэн бэйэтэ тэптэн күлэн күһүгүрүү олорор эрдэҕэстээх көһүнэх айаҕын ситэ саппакка ахпарбыт. Күүһүн анныгар чохтордоору үөттүрэх ылбыт тааҕа турбут сиригэр туран хаалбыт. Үүтээн иһигэр өтөрүнэн иһиллибэтэх чуумпу бүрүүкээбит. Ол чуумпугарай үөлэскэ күүгүнүүр уот төлөнө уонна чох тыһыгырыыр тыаһа эрэ иһиллэрэ. Кэмниэ кэннэҕэс бас-көс киһилэрэ эрдэҕэстээх көһүнэх саҥаллайбыта Бай, доҕоттоор, ити тугуй? ытыһын көхсүнэн хараҕын соттубута. Хараҕый миирдэ дуу? Суох, суох, мин эмиэ көрдүм. Тааҕы мэктиэтигэр кэлэҕэйдээн ылбыта. Оттон сытыы харах, эн тугу мин көрдүҥ дуо? Эрдэҕэстээх күһэнэх уолтан ыйыппыта. Уол дьонун курдук олус да ыксаабатар бэркэ муодарҕаан көрөн олороро. «Көрдүм», диэбитэ ылгын холкутук. Уһук кэнниттэн дьахтар илиитэ быган кэлэн күөспүтүттэн эппитин илдьэ барда дии Дьоно ити тылтан дьиэс-куос буола түспүттэрэ, дьагдайбыттыы дьигиһийэн ылбыттара, кинилэр бэйэлэрин харахтарын бэйэлэрин итэҕэйбэккэ олороллоро. Көрбүттэрэ аҕас буолан олус баҕараллара өтөрү көстөрө. Уоллара тугу да көрбөтүм диэн мэлдьэһэн, кинилэр барытын харахтара бааллабытыгар түһэрин кэбиһиллэрэ эбитэ буоллар, төһөлөөх чэпчиэ этилэр. Итинтэн киэһэ тугу да кэпсэппэккэ кыыраары буутайалаабыт ойуун курдук дьааһыйбыта буола-буола өрүтэ тыыммахтаат, хоторбут эттэрин саҥата суох сиэн баран уку-суку утуйбуттара. Уол даҕаны эмиэ сыппыта, кини куттана сибиэркии барбакка эдэр киһи эдэр киһилии холку нус-хас уутунан утуйан хаалбыта. Ылгын ол сытан бэрдьикти түүлүтүү түһээбитэ. Түүлүгэр Кэрэттэн кэрэ көрүөхтэн үчүгэй эдэркээн кыыс киирбитэ Кини оһуордаах ойуулаах таба тэрбэһин тумсунан хаары суруйбахтаан баран уолгаппыта «Болҕойон үчүгэй, дик миигин иһит. Сарсын киэһээ мин эмиэ дьоҥҥор көстүөм, дьонуҥ оччоҕо олус куттаныахтара уонна үс хонон баран хомунан мантан барыахтара эн эр бэрдэри буолларгын барсыма соҕотоҕун манна хаал кэмсиниэҥ суоҕа дьоҥҥор мин туспунан тугу да кэпсээмэ сарсыарда туран баран уол түүлүн дьонугар кэпсээбэт ол да буоллар түүлүгэр көстүбүт кэрэчээн кыысчаан уһун күнү быһа кини өйүттэн тахсыбат оо олус да кэрэ кини кимий өссө биирдэ көрбүт кэпсэппит киһи бэйи киэһэ хайдах буолар эбитий диэн уол мунар-тэнэр. Онтон киэһэ дьиэтигэр дуоннаах булда суох кэлэр. Иккис киэһэлэрэ буолар, күөстэрэ эмиэ буһан барар. Куттанан сэрэхэдийэ олорор дьон көрдөхтөрүнэ, эттэрэ халагайыыта эмиэ оһох кэнниттэн илии бүгэн кэлэр да, эттэрин күөстэн хостоон ылар. оо бу эбэ хотун иччитэ туох буоллаҕай диир эрдэҕэстээх көһөнөх сүгүн бултатымаары гыннаҕа дуу алҕаан көрдөһөн көрүөххэ диир тааҕы уонна уокка ас биэрэ-биэрэ алгыыр эҥинэ хааннаахха иэйээччи эргинэ хара тыа иччитэ тыа кыыһа чабылҕа хотун эдьиийбит Аспыт үрдүгэр айылгыбыт бастыҥар аал уотунан айахтаан ааттаһан эрэбит, күөх уотунан күөмэйдээн көрдөһөн эрэбит, уордайбыттаах буоллаххына уҕарыт, кыыһырбыттаах буоллаххына кыйдаа, үс бараа хара күлүккэр үҥэн-сүктэн сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн эрэбит, хоолдьуктаах бэйэбит хоҥкуйан эрэбит, бэттэх көр, мичикаллай Ол кэнниттэн саҥата иҥэтэ суох тири-куру аһаат утуйан хаалаллар. Уол түһээтэҕинэ били бэҕэһээҥҥи кыыһа күнүскү курдук ырылхайдык бу тырыбынаабытынан тиийэн кэлэр. Өссө тупсубукка киэркэйбиккэ дылы, «Хайа?» диир кыыс дьикти ыраас кэрэ куолаһынан уол ыйытар: «Эн кимҥиний?» Хааллаххына билиэҥ, диир кыыс уонна угуйардыы минньигэс-минньигэстик мичилийэр. Уол кыыһы олус сөбүлүүр. Ол гынан баран эмиэ да куттанар эбит. Дьонуттан быстан, соҕотоҕун тайҕа быыһыгар үрэх баһыгар хаалара дьулаан суол. Ылгын икки санаа хайыта тыытытыгар аанньа аһаабат сиэбэт буолар, саҥатыттан матар. Күнүс бултаан көрөрдө наар түүлүгэр көрөр кыыһын саныыр, тугуу да өлөрбөт. дьоно буоллаҕына өссө уруккуларынааҕар үксү өлөрөн үллүктээн кэлэллэр табыллан бултааннар бэҕэһээҥҥи алгыспыт тиийдэҕэ дии санааннар арыый эрдэ буолбукка дылылар саҥаларын иҥэлэрэ улаатар кэлбиир ол да гыннар киэһэ күөстэрин өрөн баран туох буоларын уора көстө кэтэһэрдии тутталлар эмиэ эт буһан барыыта оһох кэнниттэн биһилэхтээх илии сарбас гынан эттэрин илдьэ барар Кэбиис, бу дойдуга киһи булт-бултанан абырыа суох, диир эрдэҕэстээх көһүнэх уонна оронун оҥостон саҥата суох утуйан хаалар. Оттон тааҕы эрэйдээх тугу да саҥарбакка куттанан сонун тэллэҕэ тэлибилиир. Ылгын утуйбута дуу, түлэкэдийбитэ дуу, кыыһа дьассыбы илэ-бөдө тиийэн кэлэр, истиҥтэн истиҥник сипсийэр. Оҕонньотторун иҥсилэрэ-баттара бэрт, соруйан илиибин уннум. Ыалларыгар бэртэр биэрэллэрин сөбүлээбэттэр эбит Дьонуҥ сарсын сарсыарда бараллар, эн барсыма, хаал Эн кимҥиний, айыыгын дуу, абааһыгын дуу? Хааллаххына мин киммин билиэҥ Сарсыарда түүллээҕи кыыс эппитин курдук кырдьык дьонноро бараары хомуммутунан бараллар Онтон уол буоллаҕына тугу да хомуммакка хаалардыы сукуллан уот иннигэр олорбута Оҕонньортор тылларыгар киллэриллэр тэн аастылар бадаҕа. Икки оҕонньор имнэнсэн баран таһаҕастарын, көлөлөрүн оҥостубута буола таһырдьа тахсыбыттара. Дьэ доҕо, хайдах туох буолабыт? Уолбут дойдутугар киирсэр санаата адьаһын суох, эрдэҕэстээх көһөнөх киһитигэр этэр. Тааҕы маҥхайан эрэр сэдэхсийбит баттаҕын тарбанар барсыа-барсыа суох. Хайыах баҕайыбыт буолла, эчи мунан хааллым, манна соҕотоҕун бырахтахпытына, аҕата биһигиттэн иэстиирэ чахчы, онтон барсыбат киһини хайдах ааттаан тылга киллэриэҕи тылбыт-өспүт да бүттэ. Итинник эрэйдиирэ биллэр этэ буоллаҕа, бөгүһүн аккаастаан кэбиһиэх илдьэ тахсымыах баара. Барыта эйиигиттэн эн солуута суох буолаҥҥын тылгын биэрэн кэбиһиҥҥин. Бачча үгүс бултаах-астаах сиргэ дьол тохсойбутун кэннэ, булпутун иккиэн эрэ үллэстиэх этибит. Билигин үс гынарга тиийэбит, ол барыта эйиигиттэн. Оттон аҕата эрэйдээх көрдөспүтэ-ааттаспыта бэрт этэ. Тааҕы буруйдаммыттыы кулук-халык туттар. Бачча сыллар тухары кини аҕата биһигини үрэх-үрэх баһан ахсан ситээн илдьэ сылдьыбыта, ол иһин уолун илдьэ тахсан үөрэтиэх буолбутум. Уол урукку диэн. Били уруккунан сылдьан уһун сонноммутнуҥ бу баар. эрдэҕэстээх кыһынах киһитин үгэргиир. Инникинэн олорор куулу, оччоҕо үтүө санаалаах киһи, дьэ, сүбэтин тобул хайдах кыбалабыт? Ким билэр хайдах гыныах баҕайы буолла, хаалларан барыахпытын аҕата эрэйдээх иэдэйиэ буоллаҕа. Мин санаам хото эбитэ буоллар хааллар хаала сылдьыа эбит ээ. Киһи эбэтэр кии буоллун, мөлтөх киһи олоххо туохха нааданы? Кэбис, инньэ диэмэ. доҕор, оҕот, ньуулдьаҕайа бэт, бу дойдуга соҕотоҕун хаалан киһи буолара диэн кэлиэ дуо? Оччоҕо кырдьаҕас дьон тылын истэр буоллун эбээт. Бука, ити илэ сылдьар дьэриэтинньик ииттэҕэ, онуоха диэри оҕо-оҕо курдук истигин этэ дии, соҕотохтуу абааһы айаҕар быраҕар айыыта эбэт. Чоччоҕо кини көҥүлэ буолуо дуо, күүспүтүнэн илдьэ киириэх. эрдэҕэстээх көһөнөх быһааран кэпсэтиилэрин түмүктээбитэ, онон оҕонньоттор сүбэлэһэн киирэн баран уолларын эмиэ тылларыгар киллэрэ сатаабыттара. Онтон уоллара тугу да хоруйдаабатаҕар күүстэринэн саба түһэн таҥыннаран баран, сыарҕаларыгар быраҕан илдьэбик киирбиттэрэ. Уоллара утарыласпатах, «Эй да ээх да» диэбэтэх, дойдуларыгар киирэн баран, Ылгын хайдах-туох буолбутун кэпсээбитигэр кырдьаҕас булчут уолун сэмэлээбитэ. «Хаалыаҥ этэ буоллаҕа, хорсун санаан тиийбэтэх. Олоххун уларытарга онуоха сөптөөх эр санаалаах буолуоххун наада, ол эйиэхэ суох эбит. Улуу булчут буолуо суоххун, киһи ортото эрэ буолаахтыыһыгын». Аҕата түстээбитин курдук кыдьык, уол орто эрэ булчут буолбут. Онно ол үс түүн олус иччилээхтик киниэхэ түүлүгэр көстүбүт кэрэ кыысчаана кимин-тугун, туһунан сааһын тухары сулумаасы буолара үрэх баһыгар соҕотоҕун хаалбатаҕыттан олус кэмсинэрэ үһү